Peace yaGenesis chapter 1 kana kuti Mavambo chapter 1. Mubvunzo wokutanga, Mwari akasika chii pakutanga? Mwari akasika chii pakutanga? A. Denga nenyika. B. Munhu. C. Mhuka. Nyora hanza pasi. Mubvunzo wechipiri. Nyika yakanga yakamira sei pakutanga? Nyika yakanga yakamira sei pakutanga? A. Yakanaka uye yakazara. B. Isina chimiro uye isina chinhu. C. Yakazara nemvura chete. Mubvunzo wetatu. Mweya waMwari wakanga uchifamba papi? A. Pamusoro pamakomo B. Pamusoro pemvura C. Mudenga Number 4 Chii chakagadzirwa nezuva rekutanga? A. Chiedza B. Zuva C. Mwedzi Number 5. Mwari vakaparadzanisa chii nezuva rokutanga? Mwari vakaparadzanisa chii nezuva rokutanga? A. Denga nenyika. B. Chiedza nerima. C. Mvura nemakomo. Number 6 Mwari vakatumidza chiedza kuti chii? Mwari vakatumidza chiedza kuti chii? A. Mangwanani B. Zuva C. Usiku Number 7 Zuva rechipiri Mwari akasika chii? Zuva rechipiri, Mwari akasika chii? A. Denga B. Nyika C. Zuva A. Denga B. Nyika C. Zuva Number 8. Denga rakaparadzanisa chii nechii? Denga rakaparadzanisa chii nechii? A. Chiedza nerima B. Mvura pamusoro nemvura yepasi C. Nyika nemvura Number 9 Zuva rechitatu Mwari vakaita chii? Zuva rechitatu Mwari vakaita chii? A. Vakagadzira zuva B. Vakaparadzanisa mvura nenyika C. Vakagadzira munhu Number 10 Chii chakabuda panyika nezuva rechitatu? Chii chakabuda panyika nezuva rechitatu? A. Mhuka B. Zvirimwa nemiti C. Zuva nemwedzi A. Mhuka B. Zvirimwa nemiti C. Zuva nemwedzi Number 11 Mwari vakaona zvese zvavakasika kuti zvakanga zvakaita sei. A. Zvakanaka B. Zvakaoma C. Zvakaipa Ndichadzokorora number 11 Number 11 Mwari vakaona zvese zvavakasika kuti zvakanga zvakaita sei. Mwari vakaona zvese zvavakasika kuti zvakanga zvakaita sei, A, zvakaipa, B, zvakaoma, C, zvakanaka. Number 12. Zuva rechina Mwari vakasika chii? Zuva reChina Mwari vakasika chii? A. Mhuka B. Zuva, mwedzi nenyeredzi C. Munhu A. Mhuka B. Zuva, mwedzi nenyeredzi C. Munhu Number 13 Zuva nemwedzi zvakapiwa basa rei? Zuva nemwedzi zvakapiwa basa rei? A. Kupa mvura B. Kutonga masikati neusiku C. Kugadzira miti A. Kupa mvura B. Kutonga masikati neusiku C. Kugadzira miti Number 14 Zuva rechishanu Mwari akasika chii? Zuva rechishanu Mwari akasika chii? A. Mhuka dzapanyika B. Hove neshiri C. Munhu A. Mhuka dzepanyika B. Hove neshiri C. Munhu Number 15 Mwari akaudza hove neshiri kuti dziitei? Mwari akaudza hove neshiri kuti dziitei? A. Dzivandi B. Dzizare pasi C. Dzivake dzimba Number 16 Zuva rechitanhatu Mwari vakasika chii? Zuva rechitanhatu Mwari vakasika chivi. A. Mhuka dzepanyika nemunhu. B. Zuva. C. Denga. A. Mhuka dzepanyika nemunhu. B. Zuva. C. Denga. Number 17. Munhu akasikwa nomufananidzo wani? Munhu akasikwa nemufananidzo waani? A. Wemhuka B. Wemutumwa C. WaMwari A. Wemhuka B. Wemutumwa C. WaMwari Muri kunyora here maanza? Itai muchinyora maanza tozomaka kwekupedzisira unoperera vhidhiyo. Number 18 Mwari vakasika murume nemukadzi nezuva ripi? Mwari akasika murume nemukadzi nezuva ripi? A rechina, B rechitanhatu, C zuva rechishanu. A rechina, B zuva rechitanhatu, C zuva rechishanu. Number 19. Mwari vakapa munhu simba rei? Mwari vakapa munhu simba rei? A. Kutonga mhuka nenyika B. Kutonga denga C. Kutonga Mwari A. Kutonga mhuka nenyika B. Kutonga denga C. Kutonga Mwari Number 20 takutopedza ah, takutopedza Number 20 chikafu chekutanga chakapiwa munhu chaiva chii. Number 20 chikafu chekutanga chakapiwa munhu chaiva chii. Chikafu chekutanga chakapiwa munhu chaiva chii. A nyama B zvirimwa nemichero C hove A nyama B zvirimwa nemichero C hove 21 Mwari vakati zvese zvavakasika zvakanga zvakaita sei? Mwari vakati zvese zvavakasika zvakanga zvaita 21 Mwari vakati zvese zvavakasika zvakanga zvakaita sei? Mwari vakati zvese zvavakasika zvakanga zvakaita sei? A. Zvakanaka chaizvo. B. Zvakaipa. C. Zvakaoma. A. Zvakanaka chaizvo. B. Zvakaipa. C. Zvakaoma. Mubvunzo number 22. Genesis 1 ine mazuva mangani ekusika?

Zuva rechinomwe rakaitwa rei? A. Rakashandiswa kusika B. Rakazadzwa nemhuka C. Rakazororwa A. Rakashandiswa kusika B. Rakazadzwa nemhuka C. Rakazororwa Number 24 Ndiani akasika zvese zviri muna Genesis 1? Ndiani akasika zvese zviri muna Genesis 1? A. Munhu B. Ngirozi C. Mwari A. Munhu B. Ngirozi C. Mwari Number 25 Chidzidzo chikuru chaGenesis 1 chii?

A munhu ndiye mukuru pane zvose B Mwari ndivo musiki wazvose C nyika yakaz yakazvisika A Mwari ndiye mukuru pane zvese B Mwari ndivo musiki wazvose C nyika yakazvisika tiombera kamaoko tapedza kusvika number 25 ngatichimakai